mme go le leungo leo ka lone o tla jang monate amen to observe a moment of silence e sale e le modimo gompieno ke modimo e ka moso e tla sala e ntse e le modimo god is good

jr motlou a bantha a re o akanya gore nka tshwanelwa ke radio ke ne ke ntse ke na le kgatlhego mo radiong fela ke ne ke ise ke dire maiteko a go tsena mo radiong Aubrey a ntlhotlheletsa gore ke tsene mo radiong e rile tsatsi le lengwe e le la- e le la botlhano ka ya kwa radio setswana kwa minar street ke ya go bona ena Aubrey motloung le gore a mpontshe gore go diriwang mo radiong ga go ntse go thuiwa bagwebing go tewa eng le dilo tse di ntseng yalo obriona a mpontsha ya re morago a ntsha re gore nyanong o sa dire kopo ya tiro ka be ke mora kerere ke ya go ikakanya a ba tsa ke gore page letlakala fela a mpha lona ntsha re tshwara applya re le mo reception ka be ke applya re fa david malaza may his soul rest in peace e nna application yaka e neng e le mo mo letlakaleng fela e rile freida wa beke e tlang e seng freida wa beke e tlang la bobedi wa beke e latelang eo ka amogela telegrama e neng e tswa ko radio setswana e re come for auditions friday friday o ke nnete ke ne ka ya di-auditioneng ke ne ke le wa bo 61 gore ke ne ke number 61 mo lenaaneng la batho ba ba yang go go etsa di-interview or auditions ke falotswe ke le monosi ya nna gona ga ke tsene mo radio ga ke tsena kwa radio setswana ke ne ka nna mo lefapheng la bagasi mme ebile ke buisa dikgang ke le moranoledi ke gona mo ke ntseng le kgatlhego ya gore ke seke ka buisa dikgang fela tse di kwaliweng ke batho ba bangwe le nna ke di kwale ke ne ka nna le lesego la go isiwa ko um the institute the, the institute of advanced journalism ke gone ko ke ithutileng sub editing le go kwala advance writing e rile ka 1985 ka tla mo bophuthatswana ka dira mo radiong ngwaga o le mongwe ka be ke sutisetsa kwa thelebišeneng ke ntse mo mo bophuthatswana mo phasong ya bophuthatswana dingwaga di le lesome e rile fa re sena go phatlhaladiwa o mongwe a ya kwa o mongwe a ya kwa ka boela gape le kwa kgasong

badiri ba pele ba bokhuthatswana ke fa re ne re fisega gore e kete re latlhane batho ba ba dirileng le rona ba bangwe ga re itse gore ba kwa kae mme re lelapa ra utlwa nna gore re tla kopana re rulaganye gore gangwe le gape re kopane re tsosolosane le go dira gore re atolose botsalano bo re bo ise kwa bathong ba bangwe e rile ga re ntse re le foo re ntse re re leka go ipopa e rile ka 2018 ka supiwa go nna monna setulo wa wa bagasi le badiri ba pele ba bophuthatswana go tloga ka nako e go ke ntse ke le modula setulo mme ngwaga mongwe le mongwe ke netefatsa gore ra kopana le go tsosolosetsana le go thusana ka maele le gore bana ba rona re ba bonne diphatlhatiro fa di ka nnang teng ke se ke leng sone fa ke le monna setulo wa netefatsang gore ngwaga le ngwaga re a kopana mme kgolagano e ya rona e e nna e ntse e tshela ka go tlhaeletsana ka whatsapp The event is great, it's going well. We have all the ex boppers that are here, and we are just having a good time. monongwaga re boetse kwa moanong wa gore re gopole batho ba re kileng ra dira le bona ba jaanong ba hulereng ke ne ka kopa yalo gore mongwe le mongwe a nneele motho wa mo gopolang wa re siileng fa ke sena go amogela maina otlhe a ke ne ka tlhotlha ke sa sub editing ke fitlhetse e le gore ke amogela maina a 145 a batho ba ba tlhokafetseng mme ebile ke santse ke dumela gore ka gongwe go na le yo mongwe yo re mo lebetseng ba losika le ditsala tsa gagwe ba itse gore ga re a mo kwala ka gore ga re mmatle ke fela ka gore ka go gonne re lebetse leina le go pitlagana mo malapeng a bona ke re lo itse gore re a ba rata re lebogela seabe sa bona mo kgasong ya bopitatswana bile ra re le go motsege le itse gore le rona re latlhegetse ka gore ra ba gopola re ntse gape le nako ya go rapelela ba ba bobolang ba e leng badiri ba e neng le badiri le rona mme re ba kopela mo modimong gore ba bone pholo

the old bob tv e leng gore mo next to mega city o itlhele phakela re theogela from ko ko radio studio ya ko palamenteng and then later e be re ya ko bo ko bob tv next to eh mega city ke simolotse ko broadcasting eh ke le ko transmission department e le nna re tsenyang di-programs eh, eh, until after 94 ke kopa go tsaya transfer to news department and then since ke le nako eo ko news department ka be ke ya sekolong ke a qualifya ko technical eh, eh, cape town from there ke ntse ke le a news eh, eh, reporter until ke tlogela ko sabc that was in uh, 2001 re dirile sentle ko bob tv re batho ra ikgantsha because it was the very wonderful station that we can ever get in africa go ne go sena sepe se e leng gore se station se se ka re emang kgatlhanong we are the most wonderful one even today santse re rata station seo if things di ndi tsamaya sentle re tla re statene seo bob tv radio bob mabatho tv tsotlhe di boele di ne sentle gape re tsamaye sentle ke ne ke bereka ko broadcasting ke simolotse ka 1989 ka di ka di 11 ka april ke ne ke bereka mo kantining ke bereka ka dijo o re ke irela dintona le baise ke sa se ke sa lebelele gore o ke mang o ga se mang ke tsaya mongwe le mongwe ka mokgwa ke mo tsayang ka teng jaanong ke a leboga gompieno re mo kopanong le bana botlhe baka ba broadcasting re tsile go ijesa monate mme le yanong ke ntse ke itumelela kopano ya gompieno e leng gore it brings us together as former colleagues and uh, uh, re, we are reflecting on the past and we are still going on today thank you go monate re kopane kgale re sa bonane kore ke boitumelo jo bongwe re batla go simolola gape kgaso ena re batla go isimolola ka gore rona mo mafikeng mo ga re na yone ga re na bopo ga re na sepe re batla gore bopo e simolole Those are the years, 44 years ago, the Spanky DJ. Oh, I never thought I'd go this way or this far, but it's been a hard way of having love

ke tsene ko tirelokgaso ya bophutatswana ka ngwaga wa 1989 fa kgwedi ya sedimonthule december e ne tlhola letsatsi ke dutse ko bo broadcasting ke direla radio ma batho go fitlhelela station e se ne se tswalwa ka ngwaga wa 1998 ke karolo ya badiri ba maloba ba tirelo kgaso ba ba kopaneng fa gompieno go ka bua jalo ka botshelo ba maloba fa ba ne ba sentse ba dira mmogo mme go itumedisa thata go kopana le batho ba re dirileng le bone mo dingwageng tse dintsi mo malobeng Um, I normally don't like saying this, but I need to brag a little bit. I was the first female vision mixer who ended up becoming a technical director that has gone in the history books

lo ntshegeditse ne le nna le judi ko crew la re tshegetsa la dira basadi ba re leng bone gompieno yana gompieno i tell my daughter a very beautiful story i mean it spans from boma 30 years back since i have seen most of the people because it was just early in my career when i started off

Bra Jackie, Bra Tony, Dennis, Bra Pet Mauma. I was so scared of you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. ke tsene ka ngwaga wa 1986 eh ke tla ka transfer ya ke ne ke le ko post and telecommunications before so ga ke tsena ko teng ke fitlhetse eh director general e ne le re david motibi ya eh re na le borre jonase ke ba fitlhetse le borre magile ya le borre monisi ya le re gl kgotleng ke mo fitlhetse eh, le kgotle ke mo fitlhetse kgotle le flora ke mo fitlhetse

ebile e ka re nka lla gone yaanong yana ka boitumelo bo ke leng mo go e bone di nkgopotsa dilo tsa kgale E ka I'm re- so happy gore ebe ke kopane le wena Archie after such a long time. You know, when you when you came into my office as my assistant in the office, you know, I was so happy because you were a male in the particularly other managers had female secretaries you know and wena ne ko go ratela lebaka la gore you are unique in a sense ya goreng you were not giving me a headache ya go ya maternity leaving you know when ladies would take maternity leaves wena there was not, no such ka wena and you were such a vigilant somebody versatile o le mo radiong o le o le unique you know in many instances and ko go ratela gore you were outgoing o ne o rata go ventura that's great and i i don't i'm not surprised that you are you are where you are now thank you very much i'm so happy to have met you thank you thank you i'm happy e ka re re ka simolola gape ra ya ko kgasong ra go simolola di-studio tsa rona ra go dira ko teng ke itumetse thata fela ke itumetse ebile ke motlotlo ke motlotlo thata ka badiri ka nna di-former colleagues ba itumetse thata la le bone ebile ka re ka tsaya nako ra e busetsa ko morago rana ra re ra itumela rana ra bina mmino o leng gore wa bina re mo musicing wa kgale ra enjoya re kopane rotlhe badiri ba ene gore ba ne ba le mo di-division tse di-different ba bangwe ba ne ba le ko production tv production ba bangwe ba le ko radiong ba bangwe ba le ko

ha re regroupa like this e e tsosa tsoseletso ya gore we should take care of each other we should check each other because in this busy world batho ba very lonely la go ntse go le busy so the role e ne ke tshameka i think next time re tla bua ka one but one thing e, e leng So important is that, you know, independent thinking go etla gompieno e tlisweng ke um mongwe wa rona um alf ke onyalitse white king e tsentse a desire gore i should continue to dream because i believe gore we are what we are gona no ka batho ba ba ileng ba lora ka bob radio bob tv radio mabatho

to mentor young people who are coming in because we can't be television presenters or radio presenters forever.
But how if not all of them, but some a critical role. Yaho dira Bob broadcasting, Radio Bob, Radio Mabato, in the mind of its own. And as a result, go kopana ga rona go tsala peo yanong e seed ya gore re se kry-a lebelela fela ko morago re lebelele ko pele gore re na le a role to play in the new south africa so the more re kopana we are refining ourselves the more re kopana re gopotsana gore re na le the potential and the zeal e ka dirang gore re be people to contend with kopano gompieno i think is so pivotal that um e dira gore re lore a ke bue ka go lora motho a robetse ke bua ka gore to dream bigger ga gona and i believe gore ga ke ipege maje ke bua ba morero gore re tshwanetse gore out of kopano e re be re believe gore we are created in the image of god therefore we are creative and we can do more than we think so kopano ena ya gompieno nna mo go nna nka dirisa language ya you know religious language e ne le tloseletso eh, e ne le renewal of the potential e re na le yone it's a god given potential and i want to say i wish ke be re kopana every quarter ke simolotse pele ka kgaso ya bophuthatswana re tsene ka nako e le ya radio bob radio mmabatho radio sunshine go tloga moo ke ga e nna gore go a kopanngwa go nna le se se ne go te ke integration re ne re solofetse gore re tla tsweletsa tirelo kgaso ya bophuthatswana gante go tla kopanngwa mme go kopanngwa ga yone ga go sepe se se phoso se ne se diragala mme ne le fela gore go nne le tirelo kgaso e le nngwe e e kopanetsweng
ke ne ke berekela bo broadcasting mo mahikeng ke joinile ka 1984 when it was open and then from there ke ne ke berekela contracts department all the contracts tse ne di diriwa for broadcasting tse di reka the programs i was in charge of them i used to work with dick minton and then before i joined dick minton in programming i was working for finance re tsamaile ke leeto le leele re tsamaile le batho ba le bantsi ba bangwe ba ba re tlogetseng bo rre boys mohutsiwa bo kebo manyapelo bo rre ba ne ba e leng gore ne ba dira radio gore nne monate e ne e se e ne e se kgang ya gore ke bala dikgang fela o ne a ka ntse a rre manyapelo a ntsenya mo sepitleng kore a ntsenya ditsebetsebe gore pele nka tsena mo dikgannyeng mme gompieno ne re tlile kwano re tlile go ikgopotsa um ba re kile ra dira le bone ba ba re tlogetseng tiro ya gompieno e tsamaile sentle e tsamaile ka manontlhotlho dithulaganyo tsotlhe re itumelela gore le ka moso re tlo go kopana gape e le rona ba le ba tiro lekgaso ya maloba le go ka tlhatlhelela bommotlana ga ba batla go tla go itse kitsonyana gore go ne go tla yang gore o fitlhelele mo ne o leng mo teng mo tirolokgasong mme ka kakaretso fela letsatsi la gompieno re le itumeletse mongwe le mongwe o itumetse one a tlile kwano Yo, hi.
I'm so happy today. Some of these people, I haven't seen them in almost 30 years. And I'm so happy. The mood is good. We are all enjoying ourselves. And you know what? We couldn't have done better. I hope next time

ka the end of january the end of january 2003 to join saps ne ke bereka ka mo kgasong jaaka mega dikgang news reporter and radio reporter um letsatsi la ka jeko le ka le itumelela gonne ke lobaka ke sa bone ba nna ke dira mmogo le bone ba itumedisa go monate e be re le mmogo re tshwaragane re gopola nako e fetileng se se botlhoko fela ke gore ba bantsi ba tlogetse ba mongwe wa bona o robela ka kagiso ke tlile ka 1985 ke tswa ko sabc ke berekela tv two and tv three ra recruitiwa mo ke sianang pita montena ke tlile mo ke le vision mixer ke teami ya ntlha e tlileng mo re tsamaya le bo dikeledi masilo re tsamaya le um thabo makgene le doking parke um the team e tlileng mo moraga rona ke bomalekeng lesejane

re etsa bo diakorutla bo on the beat all those other programs tse le di le in house mo bo broadcasting re tshidile monate go le monate wa tse re le bannyane maloba i remember looking at my old photos gore ya mara gongwe mo e ka be e ka re e ne e le child abuse ke bereka ke le monnyane le nna ke tebelela ke itlhomogela pelo ke imelwa ke di-camera tse di tona but we pulled it we had a good organization a good department e leng gore e nnile a training ground for a number of organizations tse di leng the broadcasting industry both then in bob bob and now in the greater south africa

mo bob b c ile ka go phutlhama ga bob b c um motho o tsamaile mo e le gore santse ne le senior producer and director motho ke a boela back to sabc but nako e motho a e spendileng mo it was a very very illustrious time it was a very enlightening time whereby a lot of good programs were done

ke rona ne re amogela music go tswa ko different radio companies and then from there re be re dira data capturing after that re be re dira re dira di-compilers awe ka the di-new arrival se re di kry-ileng tsa di-cds gona anong i'm an executive producer i do special projects you know i do radio i do everything throw it to me

aa ke ikutlwa ke le motlotlo tota ka kopano e because badiri ka rona bontsi ke kgale re sa bonane so ke itumetse tota gompieno ebile ke kgale re sa ke sa kgone go attenda dikopano tse gompieno ke motlotlo tota ke over the mountains
nna e sale ke tsene ko radiong ka ngwaga wa 1988 eh tota tota ke simolotse ka 86 ke dira ditrama ya re ka 88 ka tsena mo radiong jaaka mogasi eh mme ka gasa jalo ke le mogasi yo monyenyane go gaisa ka nako eo ka gore ke ne ke ise ke tshware 18 sentle ke le gaufi le ene eh ke be ke tsena mme mo kgasong mme ka feleletsa ke ratwa ke batho tota mme ha ke bona batho ba ke simolotseng le bone kgaso ba lefa ba kopane gompieno yana ke itumela thata eh ka gonne ke gone ko ke neng ka kgona go go simolola career ya me ya kgaso ka ba ka feleletsa ke fenya diawate tse di mmalwa tse dintsintsi um mo e leng gore talente ya ka ile ya tlhagelela gone ke leboga modimo gore ke santse ke le teng ebile ke santse ke kgona go kopana le badiri mmogo le nna ba nako tsele ke tsene ko bob tv ka 1988 ka di-1 tsa november ke le mošašaša from school ke simoletse go bereka as a vision mixer but later on ka movela ko production ka bereka as a production assistant so ke tsere yalo dingwaganyana ebe and i also moved to the news department to work as a video editor ko teng ke tshwere video editing up until re retrenchiwa ko popo ka 1998 and then from then on ka joina sabc ka yone 1998 ka november uh, ko departmenteng ya sports departmenteng e le gore i am still there even today
ke nnile tokololo ya ya kgaso ka 1981 ke tswa kwa sekolong se segolo sa hebron training college ke sena go nna morutabana sebaka sa dingwaga di le pedi pele ga foo mme ka simolola ka nna mo dikgannyeng tsa radio bophuthatswana e seng radio mabatho i think i was number 34 if i'm not wrong in the staff by then le nna jaaka ke le mongwe ba ba neng ba le teng ka nako e le bogologolo ke tsene mo kgasong ke le mosimanyana ka nako e ke tsena mo kgasong ka yone go ne go se bonolo gore o ka bona tiro mme ke ne ka iphitlhela ke le mo kgasong ka nako eo madi ana a santsane a tobetsega ke bogologolo tota jaanong ke ile ka simolola le negela jalo ka tsena mo kgasong ka tsena mo lephateng la human resources e le lehapa le kileng ka ka ithuta mmereko mo go lone ya re ga ke le ko teng go rata dilo mo ga rona mo o ntse o tshwara-tshwara kwa ka ya ko wileseng ka tshwara-tshwara ka ya ko thelebišeneng ka tshwara-tshwara yalo yalo ka gola yalo mo thelebišeneng ka gola mo kgasong ka gola mo wileseng go itlhelela mo ke leng teng mo le nna ke balelwa mo gareng ga ba ba neng ba le teng bogologolo le ba ba nkatisitseng tota bomalikeng le sejane Pat, Pat Mahuma, ba bantsi tota ba ke dirileng le bone bo Arnold Kontsana, bo AB Mokwe, Monkwe, ba bantsi bo Godfrey Patodi, ba bantsi tota ba ba nthutileng kgaso ba ke dirileng le bone mo kgasong. But this time around, I thought it will never pass me by. Ke tlogetse everything and then I made my time to come here to meet with my ex-colleagues, which is very, very beautiful. I am very, very thankful. I am still hoping to see more of other colleagues who did not make it to this. So we wish next time, please let them come because this is such a beautiful thing. ke ipela ke be ke itumela le na gompieno ga ba kopane ke ne ke le mo gareng ga bone mme ke ne ka utlwa botlhoko thata ga gone go na le bao ba ba neng ba go teng ba itsamaetse ba heta lekgolo ba e leng gore le bone ke badiri ba rona ba pele mo kgasong mme ke ne ka ipona ke le tlhogonolo tota gore gompieno le nna ke be ke le mongwe ba ba leng teng ke le mongwe ga modimo a sentsene a nkokelitse le malatsi ka jalo le nna ke a itumela mo tsatsing la gompieno ga go kopane mabopas ba ba leng teng ka kwano kopano e botlhokwa tota gonne ke bone batho tota ke bone batho ba nnete ke bone di-archive ke bone matlotla o bona gore gona go kile ga nna motho mo teng ha ga go tlhele go nna motho mme moya o ne santse o le teng mo nameng ke batla go tsaya sebaka se ke reng fa o kile wa direla kgaso ya bophuthatswana o itse gore rona re ipela ka yona kgaso e re ipela ka yona mme ke a go kopa gore kwa leng kwa teng o itse gore ra go tlhoka mo kopanong e nna le rona re nne le wena fa re ka nna le katlhego ya go dira sengwe se se yang kwa pele re batla gore o nne bontlha bongwe ba se re se dirang re kopa seabe sa gago ke a go laletsa nna le rona wa rona re ba gago Sharp fitted in tang. It's your girl story, aka Rory, the rich aunt in the making, on Tlhaloganya. And we are live at the X Boppers event. la bona go go ntle yang mo tafoleng it's that biliato brand Thank you so much, Casper Vest, for this beautiful sponsorship and to Lita for bringing through, for pulling up with this taste of wealth. I'm Story, I'm an artist, ke mogele ole, re mo, re fela mo, re fela mo, go monate fela. And yes, Biliato is the brand, Biliato is the taste of wealth, Biliato e monate. So it's again,

o tlhole o robale sentle o tshele monate nna ke fana pete wa dikgang tsa bob tv go tswa mma batho
Hey, what a rocky three hours. I was able to shake that big mama in the village. I was able to say, hey, what's up, Soweto? What's up, Israel? Hey, what's up, Limpopo? Hey, tomorrow's still a day for us to be together.

go na le ba bantsi ba ba tshwereng morago ga gore diphologolo tsa rre mongwe o itsegeng ka lebitso la rre mokgonazi a latlhagelwe ke leruo la gagwe banna ba le batlhano ba seka mo pele ga kgotlatshekelo ya ganyesa go tswa mo noganyesa ke nna james moše wa dikgang tsa bob tv le nna ke re helahela ka ba ne ba bua ba re ba itumetse nna ke itumetse ka jalo ke ne ke re go fitlha gabedi ba re kopana ke nna achi ba beile ke gasa go tswa mono mahikeng
And like I'm saying, Hor, I'm very, very, very, very privileged and honored to have been part and parcel of this very great institution. Bobisi, ke a go leboga. So right now, I don't want to go to the grave with my talent. I want to retire by creating other broadcasting, especially in the digital broadcasting world. So thank you so much, and I love you all. It's been a pleasure doing business with you. Away. le ke re mogaetso o ne o reditse jalo eh, radio mabatho lentswe la setšhaba ke mokwepa big boy moagi